Wasalna fl-għaxar podcast ehm, ta' tqis li kampinatu qas beda, diġa minna disa u dal-għaxar wieħed, Dan huwa l-aħħar wieħed ta' qabel jibda l-kampjonat u ma stajniex ma niftħux, jien qed ngħid niftħu mhux nagħlqu, niftħu l-kampjonat biċ-chairman, bil-ħallieq, bil-ħalliem ta' dan l-istil ta' kampjonat li tant qed jikber, tant hu hekk li lbieraħ kont parti tat-tfal Tieroz, Ġabu ġibba kien mimli l-ġir, kulħadd ġej, kulħadd ġej, jogħġobni dak il-podcast, jogħġobni dak il-podcast, u kulħadd isemmi, u fuq Edgar, u fuq il-Ħaġġ, u fuq. Għidt il-baraq, għax ma stennejt, għidt ġir, dan mhux fuq it-television narawh aħna, narawh fuq il-. Social media. Social media. Isma' bil-ħaq min hu mistieden tagħna?

Kreatur, tajjeb. Baptiz il-kellem dal-podcast, man. Tajba kienet di. Qasadditi minn moħħi. U li għax taħħalli il-tqajt miegħek li rajtek naħseb konna qegħdin fil-presidenza tal ta' Brussels. Igu. Tiġi kull darba hemmhekk li hawn buż. Għax jiena demek, inti dejjem bużin dejjem ġuż ħodna. Ekku, ekku. Anke Prim Ministru demek. Issa, Dan il-kampjonat għarbitu kulħadd f'għażul f'għażul, għat-tieni sena reġa' kien hemm xi tgergir 'l hawn u 'l hemm, għat-tielet sena reġa' kien hemm xi tgergir però issa kull min ġejt mistieden hawn, il-coaches, players, presidenti, kulħadd jaqbel miegħu. Kulħadd għax tinsiex li ħafna drabi Ħasbu li sa jirbħu u mhux se jirbħu però illum kulħadd jistenna għalhekk semmejt li ltqajt ma' ħafna nies ilbieraħ. Issa sa jibda x'nagħmlu aħna bdiet il-kara x'nagħmlu aħna sliema x'nagħmlu l-għajt ta' kulħadd sliema sliema sliema sliema. Però żgur li b'dat-tip ta' kampjonat Ma tistax tgħid min jirbaħ l-ewwel waħda se jispiċċa tajjeb. X'kienet l-idea tiegħek? Ifhimni, l-ewwel nett proset lilkom għax rajt xi episodji minnu u veru huwa podcast li jżommok għax ma tiddejqux issaqsu l-mistoqsijiet u min jiġi jitkellem ma jiddejjaqx jitkellem u ġifieri u nixtieq li tkun hekk illum. Jien naħseb il-punt fundamentali huwa illi aħna m'għandniex il-Premier League Ingliż, m'aħniex is-Serie A, u hemmhekk ukoll ibatu. Jiġifieri hu li hu. U qegħdin f'sitwazzjoni li kull kampjonat madwar id-dinja qed jara kif idaħħal iktar it-tratteniment, isir iktar sostenibbli, jiġbed aktar nies u jiġbed aktar nies li jarah fuq it-television barra l-grawnd u l-kampjonat normali f'format normali kien qed joqtol il-futbol Malti. Għaliex ma jkunx hemm interess? Jista' jkun hemm ikun hemm x'ismu hawn waqtiet ta' pika biex ngħidu hekk min ħa jirbaħ il-lig l-aħħar naqra. Dej l-aħħar. Imma l-bqija Jiġifieri kważi kważi jkollok naqra pika isfel min ħa jaqa', naqra pika fuq forsi min ħa jirbaħ forsi. U min ħa jidħol fl-Ewro ma mbagħad bqija mejjet illi jkun. U dak li ridna nagħmlu hu kien illi il-motto huwa every match matters. Jiġifieri kull logħba tgħodd. Issa għalija s-sena l-oħra Kellna sitwazzjoni ta' żewġ logħbiet li ddispjaċieni l-ewwel wieħed ta' kif ta' kif żviluppaw u din is-sena biddilna ħarira r-regolamenti biex dak li ġara s-sena l-oħra ma jerġax jiġri għax dejjem nitgħallmu. Imma fl-aħħar mill-aħħar essenzjalment ejja ngħidu 95 fil-mija tal-logħbiet it-teams jinżlu biex jirbħu għax jafu li mingħajr dak il-punt mingħajr dawk it-tliet punti jista' jkun li ħa jiżvintalhom f'kollox. Anke fl-opening ground. Totalment, totalment. Fejn hemm min jgħidlek li l-opening ground tilgħabu għal xejn u mbagħad trid tilgħab kollox fil-closing ground meta mhux il-każ. Assolutament. Min jgħid hekk ma fehmx is-sitwazzjoni. Imma ħa ngħidilkom din. Il-punt huwa li jien fil-verità dan huwa l-aħħar l-aħħar season b'dan il-format. It-tielet wieħed. It-tielet wieħed, dan huwa l-aħħar season b'dan il-format. Issa t-timijiet iridu jintaqgħu, jitkellmu, il-klabbs, u jiddeċiedu l-way forward. Biex nagħmlu hekk aħna bħalissa qed nikkummissjonaw studju. U l-istudju huwa biex naraw x'jaħsbu n-nies in ġenerali, x'jaħsbu d-dilettanti tal-futbol in ġenerali u x'jaħsbu d-dilettanti tal-futbol Malti Sekonda n-nies, nistgħu nibdew minn issa mela. Iċemplulna, jibgħatulna fuq in-numru li qed naraw taħtna hawnhekk għax importanti ħafna. Ħa nżid biċċa qabel ma tkompli jekk tippermettili Joseph, għax naħseb pertinenti ma' dak li għadek kemm irrispondejt inti. Hawnhekk fost affarijiet oħra nkunu anke l-vuċi tan-nies hemm barra u hekk għandu jkun. Kif twieġeb pertinenti għal dak li għadek kemm irrispondejt u li saqsiek il-Bużu. Kif twieġeb għal min jgħidlek jew għal min isaqsi jew għal min jikkontempla jew jew jew jikkummenta l-fatt li dal-format fl-Ewropa kollha, ikkoreġini jekk qed niżbalja jew jekk in-nies hemm barra jiżbaljaw, Malta huwa l-uniku pajjiż fl-Ewropa kollha fost il-ħamsa u ħamsin membru assoċjat mal-UEFA fejn għandu dan il-format, mhux format tradizzjonali. Fil-verità hekk hu. Imma fil-verità trid tqis illi inti aħna l-ewwel kampjonat maġġuri ta' fl-ogħla livell illi għandna l-Football Video Support. Ħaddieħor jew għandu l-var jew m'għandu xejn. Fejn hemm il-Football Video Support huwa jew f'kampjonati minuri, bħas-Serie C, fl-Italja. Imma hemm kampjonati issa maġġuri oħra li qed iħarsu lejna, qed jaraw. Hemm kampjonat ta' pajjiż partikolari. Fl-Ewropa? Mhux qed insemmi. Le, ma hemm kampjonat ta' pajjiż partikolari, tkellmu magħna fuq l-esperjenza. U qed isegwi b'interess. Tal-FVS, għax qed għax il-UEFA qalulhom araw x'qed jagħmlu Malta fuq l-FVS, u fil-verità qed jgħidulhom Aħjar l-MVS mill-VAR. Għal ċertu raġunijiet. Dik konna semmejniha fil-bidu nett. Għax tneħħi, għax inti tirresponsabilizza lit-tim. U ħadd ma kkontestak jien meta konna kkummentajna b'dak il-mod. U fil-verità jien nitkellem mar-referees. Ura, l-ERM tiswa' xil-Ħamrun taru barra dis-sena. Mingħajr il-football video support. Totalment, pastazata kbira. Imma apparti minn hekk, jiġifieri jien ma niddejjaqx xejn li jgħidu isma' aħna l-uniċi li nagħmluha. Kien hemm artiklu fl-Equipe li l-Franċiżi qed jaħsbu fuq xi ħaġa simili. Imma lil hinn minn dan kollu, jien m'iniex marbut mal-format tal-opening u tal-closing. Ħa nerġa' lura. Aħna bħalissa qed nagħmlu studju, x'jaħsbu n-nies in ġenerali, x'jaħsbu n-dilettanti tal-futbol internazzjonali hawn Malta u x'jaħsbu n-nies li huma dilettanti tal-futbol. Jekk toqgħod fuq li jgħidu s-social media, suppost ħa jkun hemm disgħin fil-mija kontra u għaxra fil-mija favur. Irridu naraw issa veru jkun hemm studju. X'se ġġibu għal dan l-istudju? Jkun hemm stħarriġ tal-opinjoni pubblika, ħa jkun hemm focus groups ukoll dak li jgħidulhom qed jieħu ħsiebhom. It-tim ta' Dottor Marmara hekk. Qed jagħmlu Vince Marmara. Qed jagħmlu Vince Marmara. Hu stess qed jagħmlu. Qed jagħmlu l-Professur Marmara u dak ħa nippreżentawh lill-klabbs biex ngħidulhom mela dan huwa dak li n-nies qed jaħsbu mhux biss fuq il-format, fuq affarijiet oħra, fuq il-plejers Maltin, fuq il-plejers barranin, fuq numru ta' affarijiet illi ħa nisimgħu affarijiet li forsi mhux ħa jogħġbuna, forsi ħa nisimgħu affarijiet li ħa jissorprenduna. U minn hemmhekk ħa nibdew nieħdu d-deċiżjonijiet. Ħa nagħlaq b'din. Jiena għalija jista' jkun kwalunkwe format, m'għandix problema, Il-klabbs iridu imma jifhmu, u diġà qegħdin jifhmu, illi hemm punti illi wieħed imbagħad irid jiddeċiedi. Jiġifieri, il-league jagħmel il-flus, jagħmel il-profitt għax hemm il-play-offs. Jekk il-league jieqaf mingħajr play-offs, il-league jitlef il-flus. Jekk il-league jitlef il-flus, it-timijiet jaqilgħu inqas flus. Jiġifieri jekk irridu mmorru għal round robin normali, home u away, nistgħu nagħmluha. U jġibu inqas players ta' livell. Dik l-ewwel waħda. It-tieni waħda, irridu naraw fil-fehma tiegħi għalija l-iktar punt kruċjali huwa kemm għas-sostenibilità finanzjarja kif ukoll għall-attrazzjoni huma l-playoffs u dak li qegħdin naraw issa diġà li hemm mismatch enormi bejn l-ammont ta' nies li matul l-istaġun imorru l-grawnd u l-ammont ta' nies imbagħad li jmorru l-grawnd meta jkollna l-Final Four, assolutament ammonti li huma inkorporabbli, u l-ammont ta' nies li jsegwu, għandna d-dejta minn għand il-PBS tas-set boxes tal-Melita u tal-Go li jaraw il-logħob mid-dar, jiġifieri Jiġifieri logħba normali tal-Premier, jiġifieri mhux xi logħba. Mhux Belt Furjani jew Ħamrun Birkirkara. Logħba normali. Ikollok easy. Ħaż-Żabbar u l-Mosta, pereżempju. Easy, jiġifieri 20 elf. Żewġ timijiet żgħar ma stabbiliti fil-Premier. 20 elf set boxes. Jiġifieri 20 elf set boxes, jiġifieri għandek medja ta' 40 elf ruħ qed jaraw. Anzi iktar. Li għal Malta. Għax inti parti minn dawk is-set boxes huma stabbilimenti tad-divertiment. Ma jkunx hemm persuna waħda jew tnejn. Ekku, ekku. Ikollok iktar. Jiġifieri meta qed tgħid illi għandek għaxra fil-mija tal-popolazzjoni totali, kważi ħmistax-il fil-mija tal-popolazzjoni adulta, illi qegħdin jaraw logħba tal-Premier meta jistgħu jaraw affarijiet oħra. Għandi mistoqsija oħra ħalli ma nitkellmux biss fuq il-format sewwa u ħa nkun ċar fuqha, ġifieri inti kont il-kreatur ta' ħallieq ta' dan il-format. Inti, l-idea kienet tiegħek, bħalma fil-passat kellek ideat kbar ovvjament fi sferi oħra tas-soċjetà, però aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-futbol. Kemm weġġagħtek, kif għext għax inti s-social media ssegwiha wkoll, il-famuża Ħamrun Furjana, il-kritika kbira, kritika ħarxa li kien hemm fuq il-format meta kellna partijiet qed insemmija. Kellhom raġun in-nies. Meta kellha Ħamrun Furjana, meta l-Floriana, ma nafx kif kienet għax issa għadda żmien, Kien jaqbillhom jitilfu. Iva, kellhom raġun in-nies. U kien hemm xi logħba oħra. Kellhom raġun. Kif għextha meta tara dawk il-kummenti? Kellhom raġun in-nies. Dak dak kien skerz tas-sitwazzjoni u din is-sena. Ġiet irranġata. Ġiet irranġata. Jiġifieri jien l-ewwel wieħed li għedt isma' dawn huma affarijiet li nitgħallmu. Ħa nerġa' ngħid. Diġà kelli laqgħat ma' nies li huma veru ta' intenzjoni tajba, li ġew b'ideat oħra dwar kif nistgħu nħarsu lejn formats oħra Jien għalija nerġa' ngħid, l-importanti huwa fil-fehma tiegħi għas-sostenibilità finanzjarja u għas-sostenibilità fit-tul u għall-attrazzjoni ta' dan kollu, u l-attrazzjoni tidher mill-fatt li issa naħseb qatt ma kellna staġun daqs dan li ħa jibda din il-ġimgħa, li kien inċert, jiġifieri fil-verità ħa jkun hemm min ħa jaqa' ċ-ċajt ħafna, fis-sens għax nefaq ħafna flus u mhux ħa jirnexxilu jidħol fl-Ewropa. Xi qed nara sitt imjiet li ramaw bil-kbir. Dawn tlieta ħa jgħaddu minnhom plus plus it-trophy. U wieħed ħa jirbaħ il-league, u għalhekk. Jiġifieri wieħed biss ħa jirbaħ il-league minnhom, jiġifieri ħa jkun hemm żewġ timijiet li ħa jkunu ħa jħossuhom diżappuntati immens. Xorta qegħdin deħlin deħlin bil-kbir, jien qatt ma niftakar league li huwa daqshekk li huwa daqshekk. Inti minn dejjem kien jinteressak il-futbol Malti, mhux. Minn dejjem, le le, ifhimni. Kont tissegwih, kont tissegwih. Jien dejjem jinteressani imma forsi naqra nostalġiku, jien nemmen ħafna fis-sitwazzjoni fejn inti jkollok lejn xiex tħares li li kemm bħala role models kif ukoll bħala attrazzjoni li tkun biex biex ngħidu hekk characters larger than life, jiġifieri meta għas-saħħa tal-argument ir-rabat b'ħuk Filippo fil-goaler ġissu tgħidli għax qed tara dik. Meta qed tara iż-żurri Paris u Dinov. Ġifieri il-ħamrun niftakar missieri Alla jaħfirlu joħodni joħodni l-ground naraw ma kienx iżomm mal-ħamrun missieri imma Konna mmorru naraw il-Ħamrun mal-Ballymena United, kienet l-ewwel darba li tim Malti minn għalija għaddew għall-kwalifika. Kellhom wieħed il-Ħamrun, Bill Field minn għalija kien jilgħab. Kellhom il-Gallagher, kellhom il-goaler Lee, Ian Lee. Jiġifieri għandek. Nice mibni hekk. Għandek il-penalties Ian Lee. Kien jieħu l-penalties. Għandek is-sitwazzjoni ta' meta n-Naxxar ġiebu l-Paul Mariner. Paul Mariner. Jiġifieri kienet, jiġifieri Hemmhekk nixtieq illi nersgħu nerġgħu immorru li n-nies jibdew jerġgħu joħolmu fuq ċertu affarijiet u jien qed narhom illi mhux problema li tikkritika l-format, naħa nerġa' ngħid, hemm ideat oħra ta' formats differenti li qegħdin neżaminaw illi xorta jwasslu għal xi tip ta' play-offs u li jkunu aktar e ngħidu, sportivament ġusti, għax jien nifhmu dak li jkun, mela jien qiegħed l-ewwel għal lik kważi kollu, kważi kollu, għax kieku kont l-ewwel għal lik kollu, irbaħtu, mal-ewwel. Imma kont tajjeb ħafna, kont l-iktar tim konsistenti u kollox, u mbagħad ġewni disen minuta ħażin u u tlift u tlift il-lik. Jiġifieri dik nifhimha u wieħed irid jipprova jikkoreġiha naqra filwaqt li jżomm l-inċertezza sal-aħħar. Imma naħseb dak li qed jiġri issa, reġa' hemm ċertu tip ta' timijiet li qed joħolmu, u timijiet forsi li mhumiex daqshekk tal-ewwel tal-ewwel faxxa, li jgħidulek għandi ċans. Mhux qiegħed hemmhekk għan-numru, imma għandi ċans. Jekk ninżel għal-logħba u qed ninżel sewwa, Għandi ċans li nagħmel sorpriża. L-investiment barrani bla preċedent. Inti naf li qed issegwi, naf li ovvjament tirrikjedi due diligence, xi ħaġa li essenzjalment ċert li saret. Għandek il-Santa Lucia li għalkemm mhumiex parti mill-NPL, segwejt l-investimenti li qed jagħmlu minn investitur barrani mit-Turkija, Sunday Ventures ta' Hibernians. Kemm hija xi ħaġa pożittiva din u kemm taħseb li anke klabbs oħra ħa jsegwu? Jien nista' ngħid li bħalissa hemm mill-inqas klabb ieħor li qiegħed fl-aħħar fażi li jinxtara minn investituri barranin li diġà għandhom timijiet oħra u timijiet kbar. U qegħdin jaraw lejn tim tal-Premier Malti li qegħdin fil-fażijiet aħħarin li jiffirmaw il-heads of terms jgħidulhom. Sal-bidu tal-kampjonat, għall-bidu, ikun qiegħdin hemm. Ejja ngħidu li forsi mhux sal-bidu imma naħseb sal-closing round ikunu għarfu. Sal-closing round jew sal-opening round? Sal-closing round. Jiġifieri over the span of the season. Eżattament. Naħseb fl-ispan tal-istaġun ikunu għarfu. Ma tistax tgħidilna min huma? Għax aħna nsaqsu kollox. Le, għax mhux fil-. Mhux suppost twieġeb kollox. Le, mhux suppost. Jekk tkun kunfidenzjali mhijiex id-dover tiegħi, mhux xogħli li ngħid. Imma. Le, ma nistax. Imma jiġu għandna dawn il x'ismu biex ikun hemm best practice għax dak li ġara fil-każ tal-ħibs qed jgħinna. Jiġifieri aħna jiġu għandna investituri barranin, jiġu għandna l-klabbs, jgħidulna b'dal-każ, isma', kien hemm l-esperjenza tal-ħibs, għinuna biex naraw x'inhuma l-affarijiet li nistgħu nagħmlu aħjar jew mill-iżbalji titgħallem. Mela, għandna każ ieħor ta' investitur barrani illi bħalissa qiegħed jfittex tim hawn Malta u ġie għandna jgħidilna isma' qed naħseb dawn l-affarijiet u aħna ngħidulu, is-Sitt ma ngħidulux mur għal dat-tim jew mur għal dat-tim, ngħidulu isma' dan huwa s-sitwazzjoni f'kull klabb, Mur tkellem ma' dak il-klabb għax hemm klabbs li jridu investitur barrani. Hemm u jgħidulu meta investitur barrani jrid li jkollu s-setgħa li jmexxi hu. Hemm klabbs oħra li jgħidulek isma' irrid il-flus tal-barrani imma rrid nibqa' mmexxi jien. Jiġifieri dik tkun sitwazzjoni naqra iktar kumplikata li ma tantx hija faċli imma hemm klabbs li jridu jaħdmu hekk. Why not? Kulħadd għandu li kienet il-game changer kienet il-liġi tal- Kummerċ- Le, mhux tal-kummerċjalizzazzjoni. Tal-kummerċjalizzazzjoni hija tajba, imma l-iktar importanti tal-isport limited liability company, li inti għandek b'dik il-liġi 10% iridu jibqgħu tas-supporters, ta' fondazzjoni tas-supporters, u sa 90 fil-mija jistgħu jmorru għand għand investitur barrani. U li għalija kien kruċjalissimu li fil-każ tal-Hibs, u qed nifhem anke fil-każ ta' dan it-tim ieħor, l-investitur mhux interessat fir-real estate, mhux interessat fil-assi, mhux interessat fil-binja, mhux interessat li jwaqqa' l-ground u jagħmel shopping centre fil-ground, mhux interessat li jieħu l-iżvilupp, interessat fl-isporting aspect. U dik għalija hija kruċjali. U dawn huma, ġifieri l-HIBs huma l-ewwel li għandu, li qegħdin b'MCO, MCO tfisser Multi Club Organisation, jiġifieri hemm iċ-Cesena, hemm l-Avaí fil-Brażil u hemm l-Orange County fl-Amerika. U meta tqis li qegħda għandhom fuq il-bord tad-diretturi tagħhom xi ħadd bħal Klinsmann u u naħseb jien. Ġifieri kollok ċerta kredenzjali. Jien ma nafx kif ħajmorru ma jmorrux imma meta tara s-CV tal-coach li ġabu huwa CV impressjonanti ġifieri. Dak huwa t-tip ta' għajnuna u ta' step 'il fuq u meta jkun magħruf jekk Alla jrid jagħlaq dan il-klabb ieħor, Jiġifieri l-ismijiet li qed nisma' bħala jew il-profili bħala plejers huma profili li ħa jgħollu bil-kbir il-ċans. Qed nitkellmu dwar, dwar, sorry John, qed nitkellmu dwar ownership ta' klabbs. Kif rajtha u kemm taraha sostenibbli, sustainable, il-fatt li għandek president, nista' nsemmih, Joseph Portelli, president ta' klabb tal-NPL, illi riċentament ħa over ukoll klabb fis-Serie D fl-Italja, Spal. Huma żewġ żewġ ball games totalment differenti minn xulxin. Ma tinkwetax. Le ħa ngħidlek li wieħed ħa ngħidlek li naf lil Joseph, Joseph mhux ħa jkun qiegħed ikun hemm min jgħidlek li li bħal Joseph x'injiġba jkun le, ma nemminx li Le, imma li jabbanduna l-ħarun biex jagħti Ma nemminix, ma nemminix, naħseb li fil-verità f'moħħu huwa illi jara kif ħa jgħaqqad it-tnejn, iktar milli jew wieħed jew ieħor. Dak li qed jagħmel mhuwiex l-ewwel ħaġa li qiegħed jagħmel, l-ewwel bniedem li qed jagħmel xi ħaġa simili. Mhijiex easy, jiġifieri fil-verità il-pjazza li għażel nemmen li hija ferm aħjar minn dik li kien għażel qabel tan-Noċerina għax naħseb, naqra perikoluża. Ferrara, kont, jien naħseb kont int ukoll, Ferrara belt trankwilla u naħseb l-ambjent huwa ideali biex jista' jkun jista' jaħdem u l-proġett ta' sitt snin ma jkollux pressure biex iwettqu. Ejja ngħidu li hi iktar trankwilla imma għandhom storja kbira. Ejja, kienu serjali, żball. In-Nocerina huma dik li dawn jkollhom tlett telef, erba' telef ruħ kull nhar ta' Ħadd għal-logħob, jiġifieri mhux ġajd huma pjuttost iebsin bħala supporters. Naħseb mal-ispall għandu għandu għandu storja kbira li li jrid naħseb l-ewwel passi kienu tajbin. Imma l-eta ma tinkwetani xejn. Jien qiegħed nara anzi nara bħala xi ħaġa eċċitanti kif kif wieħed jista' jimxi 'l quddiem. Nara affarijiet eċċitanti oħra li qed jidhru fil-futbol Malti, jiġifieri ħadd ma jaf x'ħa jiġri fiċ-Challenge din is-sena. Imma mhux ħaġa kbira li within the next three years ikollna l-ewwel tim Għawdxi fil-Premier, pereżempju. U din u din tiftaħ jerġa' avenues totalment totalment. Qegħdin challenge li kura ma' u biex jitilgħu premier. Fit tliet snin li ġejjin. Mhux imtillhom mhux imbilithom fuq il-flus. Qed ittihom kuxin, qed ittihom kuxin ta' tliet snin. Challenge dik dis-sena ħajkun. Ħajkun challenge li. Ħajkun challenge kbir. Żgur li ħa jkun hemm. Kerċem applikaw. Kif tara di? Le, l-ewwel nett kienet. Il-fatt li l-GFA bil-mod il-mod jisa. Le, jien l-ewwel. GFA biex ħepi bija. Mhux ovvja. Jekk m'għandhomx raġun. Qed terħi. M'għandhomx raġun. Qed jintreħew il-klabs minn. Le, le, le. Imma ejja nitkellmu. Jien Anton Tabone, ħabib tiegħi, meta bdew din il x'ismu, mhux qed ngħid xejn segriet, jiġifieri u kont kellimt lil Matthew u lil Bjorn fuqha, meta jkunu ġew parir għal għal parir qabbadthom ma' avukat speċjalizzat Spanjol li qalli ċar u tond illi l-MFA u l-GFA ma setgħux jinsolvuha lill-Victoria Hotspurs, aħna m'aħniex l-MFA għal Malta u l-GFA għal Għawdex, Malta huwa pajjiż wieħed. Mhux hekk hekk għandu jkun fil-verità. Jiġifieri ma tista' qatt iżżomm tim milli japplika għal xi ismu, trid tara l-capacity u kollox. Qatt ma nimmaġina l-Catania, l-Palermo, l-Messina fis-Siċilja Calcio jew Federation. Imma fil-fehma tiegħi hemm bżonn ta' riforma biex il-likawċ jibqa' relevanti, il-likawċi jintefgħu ħafna flus fih, jiġifieri l-likawċi. Hemm investimenti kbar. Bejn wieħed u ieħor kull tim biex jirbaħ il-likawċi jinvesti mal-400, 500 elf. U jdaħħal xejn. Xejn, zero, jiġifieri dan mhux biex tidħol. Revenues ta' xejn, revenues ta' xejn. Elfejn ewro daħlu. Imma għalhekk hemm bżonn riforma, jien li kieku r-riforma li li nagħmel jien u tkellimtha ma' Matthew kemm il-darba u nibqa' insisti fuqha biex il-GFA tibqa' relevanti huwa li minflok wieħed joqgħod jagħti għax dis-sena ħa japplikaw Kerċem, imbagħad is-sena l-oħra japplikaw in-Nadur, tispiċċa tispiċċa depleted. Allura agħmel sitwazzjoni fejn tgħid isma' jien ntlaħaq ftehim bejn kulħadd, min jirbaħ il-League Għawdex għandu d-dritt, jekk irid jew le jara hu, għandu d-dritt li jidħol fit-Third Malta, fil-National League Two. U min jaqa', mhux bilfors ħa jaqa' Għawdxi. dejjem tirrisettja s-sitwazzjoni b'tali mod li tagħmel tliet bir-reġjuni, tagħmel Nord, Centre u South, pereżempju. U Gozo? Le, le, u tħallihom għalih. U kull darba jekk għandu jaqa', imma tagħti sens li Cauchi issa, li inti min ħa jirbaħ għandu dritt jekk irid jitla' fit-. Jien nemmen issa. Xi diġà qed tistudjaha din int? Għax kien hemm min tefagħha fuq il-. Jien għalija ċara li hekk għandu jiġi biex tibqa' biex tibqa' r-relevanza ta'. Tal-GFA u tal-Klabbs Għawdxin. Tal-GFA u ma jispiċċax għalxejn il-League Għawdxi. Fil-qosor. Għax nemmen li għandu futur xorta. Fil-qosor ħalli ngħaddu għal temi oħra, ħa nerġa' naqbeż fuq l-issue tal-ispall. Il-business model li taħseb li għandu Joseph Portelli f'moħħu għal dal-proġett jixbah dak li kellha f'moħħha l-MFA fil-bidu tat-terminu ta' Bjorn Vassallo bħala President li mbagħad sfaxxa minħabba l-pandemija u raġunijiet oħra tal-tim Malti fis-Serie C jew huma żewġ mudelli differenti għal kollox? Nista' ngħidlek li l-idea tat-tim Malti fis-Serie C għadha ħajja. Very good. Għadha ħajja mill-MFA u mill-MPL flimkien. U qiegħda tbaqbaq fuq wara Ovvjament dak li ġara issa bl-Italja affettwana lilna fuq dan kollox, l-ewwel kienet il-pandemija u mbagħad meta ma għaddewx għat-Tazza tad-Dinja u l-rivoluzzjoni li kellhom ilhom bla federation, issa l-federation reġa' kellhom dal-inkwiet Mancini u kollox. Imma diġà kien hemm l-ewwel kuntatti biex nirriattivawha dik l-idea. L-idea hija li nkunu flimkien l-MFA l-NPL hu investitur ta' ċertu portata li wkoll huwa investitur fil-futbol internazzjonali, m'għandux interessi hawn Malta, u li nistgħu b'mod differenti għax illum nifhmu li ma nistgħux nieħdu l-players bit-timijiet Maltin. Hekk kont ngħid, Kirklies taqbad toħodhom lhom. Le, le, le, le, ma toħodx, ħa tkun totalment differenti l-idea. Tkun sostenibbli, tkun li mhux tieħu l-players mill-klabbs Maltin. Għidilna kif hekk xi ħaġa. Ma. Lanqas din ma tista'. Le, tajtek ħafna diġà għedtlek. Għax ħadd ma kienx hawn ma' din, imma qegħdin għaddejjin, għadna għaddejjin b'dik l-idea rġajna rxoxtajniha. Il-Maltin imma jkunu players? Le, mhux bilfors. U dak huwa wieħed mill-iskopijiet li l-Maltin, li bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni fejn kważi l-ebda Malti mhu qiegħed jilgħab, m'għandna l-ebda foreign base, kollha ġew lura, il-ftit li kellna, li jkollok Maltin tat-tim nazzjonali, homegrown jilgħabulek f'livell ogħla. Tista' toħodha pożittiv li ġew qed jieħdu gost jiġu Malta. Jiena għalija l-kwistjoni mhux jekk tilgħabx Malta jew barra, l-intensità tal-logħob li tilgħab. Mhux għalhekk. Jiġifieri jekk l-intensità tal-logħob hawn Malta ħa jogħla, Tajjeb, jekk l-intensità tkun u tibqa' baxxa, ħażin. Jiġifieri mod ieħor ta' kif qed naraw, għadna m'għandniex ftehim imma filwaqt li dis-sena ħa nkunu daħħalna minn dan is-staġun inċentiv biex jintlagħbu aktar plejers Maltin u plejers żgħażagħ Maltin li rridu naraw kif ħa taħdem għax s'issa l-feedback li għandi mill-klabbs huwa li r-reazzjoni kienet li l-plejers Maltin għollew rashom għall-pagi. Fuq hekk, jiġifieri l-pagi tal-Maltin. Jiġifieri għole, għoliet, għoliet, għolew sewwa. U mhux dik l-intenzjoni tagħna li nżidu l-pagi, tajjeb li jiżdiedu l-pagi tal-Maltin, imma jiżdiedu l-pagi mhux għax hemm aktar flus, għax għoliet il-kwalità, suppost. Jiġifieri rridu naraw kif taħdem. Imma mbagħad il-phase two li f'moħħna li ndaħħlu huwa Li kalla jrid mis-sena nittama li nkunu nistgħu nagħmluha mis-sena d-dieħla jew forsi mis-sena ta' wara imma t-target huwa s-sena d-dieħla huwa li nagħtu nġibu budget għal kull wieħed mit-tnax-il klabb illi iġib plejer barrani ta' kwalità għolja. jiġifieri li jkun plejer ta' isem, ejja ngħidu ta' kwalità għolja, li jrid jkollu isem miegħu fl-aħħar, jiġifieri jkun plejer li wasal lejn tmiem il-karriera tiegħu, li tista' taffordjah jekk ikun hemm ċertu għajnuna, nagħtu għajnuna lil kull wieħed mill-klabbs, ħalli fl-aħħar mill-aħħar anke t-tip ta' barrani li ġġib, mhux, jkun ta' livell ogħla li minnu nnifsu mbagħad Ikun ta' roqqa, biex ngħidu hekk, kemm għall-plejers żgħażagħ Maltin kif ukoll għall-plejers l-oħra. U dik hija issa l-pass li jmiss li kull plejer ikun hemm xi ħadd li tgħid ara mela dak ġie jilgħab Malta u nemmen li. Bħal Valbuena hu. Jien ma nafx kif ġie bħal dik ma nidħolx ma nidħolx fiha. Imma anke jekk inħarsu inħarsu jiġifieri Ronaldinho mar fis-Serie C Taljana, se tgħidli Ronaldinho trid naħseb li hemm. Għax kien mal-Milan probabbli. Nemmen li hemm li hemm players oħra ta' kwalità li li jekk ikun hemm ċertu impenn, naf dis-sena li kien hemm tim partikolari li kienu qrib ħafna li jġib qrib immens li jġibu player Plejer li kien jilgħab fis-Serie A sa tliet staġuni ilu, jiġifieri, u ma ġiex għal raġunijiet personali ma ġiex. Imma dak huwa t-tip issa ta' qabża fil-livell li jkun hemm bżonn, li kull tim jkollu mill-inqas plejer wieħed barrani ta' kwalità li jista' jerġa' jgħolli l-livell li mhux għandek il-barranin biex timla', imma għandek. Biex taqgħad il-ħdax. Biex għandek barrani li jgħollilek il-livell flimkien mal-Malti għax naf biex tirbaħ il-lig trid għandek bżonn sinsla Maltija ta' kwalità. U jinċentiva anke ż-żgħażagħ tan-nersi tal-akkademja meta jkunu qiegħed madwarhom. Qed issemmi finanzi, sostenibilità, inċentiv finanzjarju. Aħna niftakru żminijiet, dejjem ovvjament ma nista' ma nipproġettawx illi x-xemx telgħet bl-introduzzjoni tal-MPL għax qabel saru affarijiet tajbin ukoll. Però niftakru żminijiet fejn inti trid tilgħab il-kampjonat, trid tikkwalifika fl-Ewropa biex forsi Il-kampjonat tiġi equal finanzjarjament, iddaħħal nofs miljun mill-Ewropa u mbagħad ovvjament trid tkompli għaddej għas-snin ta' qabel, għas-snin ta' wara. Ilna nsemmuha, Alan, li assistik b'mod impekkabbli f'ħafna affarijiet, semmiha, isemmiha anke mal-klabbs iż-żgħar meta nkunu għandhom, ħa nsaqsik dwar il-fund distribution initiative ukoll. Però nixtieqek tispjegalna, ilna ngħidu, ilna ngħidu li from day one, Mal-introduzzjoni tal-VBET Malta Premier nhar il-Ġimgħa, it-tnax-il klabb ħa jieħdu, is-somma eżatt tista' tgħidilna inti, 600 elf ewro kull wieħed. Kif irnexxielkom tiġġeneraw dawn il-flus kollha u kif il-klabbs qed jibbenefikaw finanzjarjament mingħajr għadu qas beda l-kampjonat? Waħda mir-raġunijiet hija li l-kampjonat irid ikun attraenti. U sostenibbli. Irid jiġbed in-nies. U jiġbed in-nies mhux jekk ikun ċimiterju, mhux jekk tkun taf minn qabel min ħa jirbaħ. Allura trid tinċentivalhom. It's dak li jgħidulu bl-Ingliż a virtuous circle. Ma żgur li m'intix 100 percent konvint li hemm qed imorru nies biżżejjed kemm suppost għandhom. Assolutament le. Hemm mismatch enormi, imma naħseb li dak il-mismatch. Bejn l-interess u t-turnout. Ħa nkunu qegħdin. Jien nara meta norganizzaw x'ismu l-hospitality Mifqugħ ikun. L-idea naħseb tiġi minn tar-rugby. Tar-rugby jkun hemm balla nies, nofshom forsi għandhom idea kif x'inhu rugby, ġifieri fil-verità, imma it's the place to be. They go for fun. Jien nemmen illi, illi, illi. Beer is part of the fun, no? Le mhux hekk. L-istrutturi tagħna ma joffrux l-esperjenza tal-ospitalità. Il-ħinijiet tagħna, jiġifieri inti kważi kważi biex tmur il-ground trid tagħmel sagrifiċċju li inti il-Ħadd wara nofsinhar, pereżempju, all right, filli qiegħed mal-familja, filli tħares lejn l-arloġġ, trid tmur il-ground, toqgħod toqgħod hemmhekk u mbagħad trid terġa' toħroġ, terġa' tmur ħdel familja. M'għandniex l-esperjenza li inti tista' tmur Xi ħaġa pizzerija tal-familja fil-ground, ħadt xi ħaġa, qed tara l-logħba, bdiet il-logħba. Playing area għat-tfal żgħar. Playing area għat-tfal li int. Dak huwa dak li ħa joffri l-istadium il-ġdid. Dak huwa li inti huwa post tal-familja, post li isma' jien jekk il-logħba hijiex il-Ġimgħa, hijiex is-Sibt, hijiex il-Ħadd. Jekk il-logħba ħa tibda fis-sagħtejn ta' nofsinhar, jien mort f'nofsinhar, ħadna xi ħaġa x'nixorbu mal-ħbieb, ħadna pizza, ħadna xi ħaġa, qegħdin hemmhekk, kulħadd, kulħadd qed jieħu pjaċir, ħa morna qgħadna naraw il-logħba, wara l-logħba mhux kulħadd ħa naraw kif ħa dik għandek fejn tibqa', hemmhekk ukoll, toffri l-esperjenza. Match day experience goes beyond the 90 minutes. Il-mudell tal-Ingilterra, il-Premier League, hu inti tmur għal ġurnata, mhux għal dawk is-siegħa u nofs. U rnexxiet totalment, hu. Mela, mela, sew qed tgħid. Però Malta għandna problema li ħa ngħidha jien għax marati dejjem teqred fuqha, tikteb dwarha u hemm ħafna nisa jiktbu dwarha. Ma nistgħux nieħdu t-tfal il-ground għax ħlif da, Inkantaw bi kliem ħażin. U ngħid tfal rajthom jien b'għajnejja. Isemmu l-qaddisin. Ta' sitt snin u ta' qaddisin għax hi daqshekk inkwetanti milli. Toffendi bil-qaddisin mhux tajjeb. Le, mhux toffendi bil-qaddisin. Mhux hekk jiġri? Santa Erwa ara s-Salib jew jien naf San Duminku, jien naf San Ġużepp ma tantx isemmu għax ma nkunux premier aħna r-rabat. Ma nsemmux. Qiegħda x'kien kont of esemmuh ukoll. Le, le, imma mhux għalik qed ngħid jien. Imma Joffendu bi kliem passas, kliem oxxen. Ikantaw il-kbar. U tara tfal ta' six, five year olds, rajthom anke fil-hospitality hi, rajt sitta d-darba l-oħra, għoddejthom. Ma jafux x'inhuma jagħmlu, qed ikantaw magħhom u jitkellmu ħażin, tfal ta' six years. Kultura u. Imma dik hija l-bidla li per eżempju l-Ingilterra kienet agħar. L-Ingilterra kienet il-post, il-ground kien il-post tal-ġlied, tal-kriminali, tal-qtil u ta' affarijiet oħra. Le, dik m'hemmx. Le, le, le, imma ġifieri illum il-ġurnata saret bidla totali u sar il-post tal-familja. Dik m'għandniex, le. Xorta joffendu u joffendu kemm għandhom. Le, le, ma aħna narawha care għax tagħna. Imma x'kull pajjiż li mort jien joffendu bil-lingwa tagħhom, imma għandek raġun. Fil-fehma tiegħi waħda mill-bidliet li qed ninsisti ħafna dwarha u li bil-liġi tal-istewards, u ngħid jien il-bidla l-kbira trid issir bil-istadium il-ġdid, u għaliex qed ninsisti ħafna fl-istadium il-ġdid, hija għalija li tirresponsabilizza l-klabbs. Jien ma naqbel assolutament xejn li qisna l-Iran bil-pulizija, ħoj int, qed titkellem ħażin, ħoj int, jiġifieri dan l-Iran isiru dawn l-affarijiet u toħloq iktar, iktar, iktar pressure fil-verità. Tirresponsabilizza lill-klabbs, mela kull klabb għandu jkollu home fixture, away fixture. Fil-home fixture. Code of ethics. Fil-home fixture jikkmanda l-klabb illi qiegħed hemmhekk jara l-prezzijiet hu, jien għalija anke meta joqogħdu jgħidu għax dan jidħol b'xejn u dan ma jidħol b'xejn. Il-klabbs qed ngħidilhom fil-ground il-ġdid għandkom prezz għal kull sit illi hemm li ħa timlew, issa jekk tridu tqassmu 'l kulħadd iddaħħlu 'l kulħadd b'xejn. Jekk tridu tiċċarġjaw mitt ewro għal kull wieħed, affarijkom. Intom responsabbli. Użommu intom responsabbli jekk hemm elf ruħ u l-prezz huwa għaxar ewro għal kull sit. Jien irridhom dawk il-flus bħala MPL. Issa jekk tridu tagħtuhom b'xejn, tuhom b'xejn, jekk. Tirdupjaw irdupjaw, għamlu bla. Agħmlu li tridu intom. U bl-istess mod, il-kliem ħażin, jekk ħa jiġri xi ħaġa, ħa jkollna sistemi ta' kameras u kollox, tindividwa. Il-klabbs responsabbli. Tindividwa lin-nies, dak inti daħħaltu, responsabilità tiegħek. Għandek din il-multa issa. U f'daqqa waħda, is-sitwazzjoni, dak li jkun, li jaf min jaqla' l-panic, ejja ngħidu hekk, il-klabb irid jieħu d-deċiżjoni, ħa nibqa' nħallas il-multi minħabba dan il-persuna, mhux kwistjoni għalija li inti ddaħħal il-pulizija u d-dixxiplini, le, agħmel għażla. Trid issib supporters qawwijin. stess. Li jmorru jkellmu l-sħabhom, u jtaww ħbieb tagħhom. U mhux hekk. Ejja x'qed neħlu l-flus il-klabb. Mhux hekk. Għatawha dik, ejja nkantaw għadna biex inkantaw u nieħdu pjaċir. U mbagħad hemm, imma ħa ngħidilkom ċajta. Ċajta u serjetà. Fil-verità, il-code of ethics imbagħad ta' l-Ingilterra tant kemm huwa strett. Riġidi. Illi t-Tottenham, dawn huwa tim magħruf illi ġej għandu ħafna supporters Lhud. Lhud, Jewish, Ġus. U fl-islang Ingliż, lhudi huwa jsejħulu jid. Jid, yeah, jid, jid. Dik hija meqjusa mill, x'ismu, bħala hate speech. Imma huma stess tat-Tottenham Jkantaw għalihom infushom, We are the Id Army. Kull darba li jkantawha dik jeħlu multa mill-FA huma stess. Ta' fuqhom stess. Fil-fatt min jara l-logħob fuq it-television dejjem jaraw bandiera Iżraelita. Dik l-area ta' Londra hemm ħafna, il-komunità Lhudija hija qawwija, mhux dik il-parti biss insomma. Huwa parti l-iktar imma. Huwa fil-verità ħafna minn dak hemm riċerki sbieħ ħafna jien. Joseph, jien. Jeċċita, imma ħa ngħidilkom din eċċitanti immens. il-mod ta' kif il-politika il dik tidħol fil-futbol u minn fejn ġej timijiet fi Spanja per eżempju għaliex l-Athletic Bilbao huma b'tali mod u l-Barcellona ġifieri għandek l-Athletic u l-Barcellona u l-Atletico Madrid fuq naħa għandek ir-Real Sociedad u r-Real Madrid dik fuq naħa totalment totalment imma imma il-problema li hawnhekk tajjar bid-dawl bil-kliem ħażin u Billi toffendi, pereżempju, l-Ingilterra, Simon isegwi wkoll, Jien naf, pereżempju, coach, manager, l-Ingliżi, qed jaqla' l-Erbgħa, sacked in the morning, dat-tip ta' kant aħna m'għandniex, jiġifieri il-kultura hija kompletament differenti. Mal-lingwa Ingliża. Il-lingwa Ingliża, ejja. Insomma, tajjeb, jien kull ground li mort smajt of physic veru kundurizzi. Isma', semmejtu inti, kont ħa naqbeż fuq xi ħaġa oħra, però ħa nibqgħu fuq l-Empire Stadium. Kien l-aħħar ta' Marzu meta għamilt il-presentation flimkien mal-Ministru llum għall-Isport u Edukazzjoni, l-Onorevoli Byron Camilleri. u dak li dak iż-żmien kien il-Ministru għall-Isport illum tal-Ġustizzja nsellmulhom l-Onorevoli Clifton Grima. Għaddew end of March, August, għaddew ħames xhur. Fiex jinsabu l-permessi mal-planning, hekk it-target date ta' 2030 għadhiex relevanti, u fiex ninsabu? Għandna l-pjanti pratikament lesti, qegħdin kull darba nillimgħu l-ftehim li għandna mar-rugby għax l-art hija tar-rugby. li nakkomodaw lil tal-baseball ukoll għax tal-baseball għandhom dritt li jużaw dik l-art. Qegħdin nillimaw l-aħħar dettalji ta' kif għandu jsir dan kollu biex inkunu nistgħu diġà hemm jidhirli tracking number jidhirli tal-planning li qiegħed hemmhekk. Kellna diskussjoni sewwa fuq il bejn il-klabbs fuq il-capacity tal-ground, jiġifieri kemm għandna mmorru li jkun kbir. Six, hu? Capacity ta' six K. Ejja ngħidu li naħsbu ħa jkun inqas. Għax l-argument huwa għandna nonfqu l-flus għal aktar capacity jew għandna nonfqu l-flus għal aktar faċilitajiet. Okay? Kellna diskussjoni twila sew ukoll mill-ġdid fuq l-art, jiġifieri u l-idea hija dik tas-synthetic. Issa tas-synthetic jfisser li mhux ħa nkunu nistgħu mmorru għal sports tourism għax timijiet barranin ma jiġux jilagħbulek fuq is-synthetic għax ladarba jilagħbu fuq il-ħaxix naturali u ħa jittrenjaw fuq is-synthetic. Kien hemm xi changes qed nifhem sew fil-pjanti oriġinali? Hemm bidliet iktar milli changes, iktar bidliet żgħar ta' kif minn fejn jiġi d-dħul, dawn it-tip ta' affarijiet, imma konsultazzjoni mal-klabbs. Jiġifieri l-idea tagħna hija li dan il-post nużawh kemm jista' jkun il-ħin kollu għal-logħbiet tagħna, niftħuh anke għal-logħbiet oħra jekk hemm bżonn, li jkollna l-logħbiet tal-Ewropa li jkunu kemm jista' jkun Hemmhekk u nimxu minn hemm. Darba kont inkellmek mill-Hibs Ground u int kont għedtli u semmejtha hawnhekk jien. Int kont għedtli li għandek idea li tagħmel tim tal-Under 21 jirrappiċċa l-Inġliż. biex jilagħbu l-Maltin. Jiena għalija dik. Għax hawn tgergir wisq li l-ġenituri qed jgħidu, aħna qed nisponsorjaw il-klabbs, dawn iħallsu tmien mitt ewro fis-sena biċċiet minnhom fin-nursery u ma jilagħbu mkien. Le jiena għalija. U dan jigdbuli n-nies, għidilhom, għidilhom! Jiena għalija din hija idea li għandha tmur għand l-MFA, Għedtilhom li mmefhi li nemmen ħafna bija, li. Tal-Under 21 hawn xi. Tal, ejja ngħidu Under 21, Under 19, whatever. Illi inti tagħtihom dawk il-players. Issa, issa daħħalna din l-iskema li fil-fehma tiegħi din is-sena ħa naraw. Iktar. Ferm iktar talent Malti illi jilgħab. Ħa naraw jekk irnexxiex jew le. Xorta hemm iktar. Għandek inċentiv finanzjarju ta' kemm ikollhom playing time il-Maltin. Nemmen li, ġifieri, din minn fejn ġejja? mill-fatt li aħna m'aħniex l-unika pajjiż li għandna dawn l-issues. F'pajjiżi oħra bdewha, sa fejn naf jien Spanja kienu, u mbagħad issa hemm l-Italja, l-Ingilterra ma jużawhiex għax hemm ħafna timijiet fejn jistgħu jillownjaw. Imma x'għamlu dawn? L-Ispanja għandhom it-Team B tagħhom. It-Team B jilgħab f'diviżjoni inqas. Anke l-Juventus għandhom Juventus B. Imma ġifieri Spanja hemm kważi t-timijiet kollha li għandhom it-timijiet it-Team B.

Kif kif jsir fl-Italja? Fl-Italja u fi Spanja jistgħu jaslu biss għas-second, ma jistgħux jaslu iktar mis-second u naħseb li tkun mod tajjeb ta' kif tingħata aktar ċans lil liż-żgħażagħ tagħna. In-naming rights fadal kwarta, fadal ħafna x'niddiskutu. Naming rights, il-branding tal-kampjonat. Tliet snin mill-introduzzjoni tal-MPL, tliet kampjonati b'naming rights differenti, 360 Sports, Yo Health, issa Vibet. Għaliex? It-360 konna bdejna. Mistoqsijiet li jistaqsu n-nies hemm barra. It-360 konna bdejna magħhom u mbagħad wasalna għal soluzzjoni għax il-Vibet kienu b'daħlu b'saħħa, riedu b'saħħa n-naming rights. Il-Jew Ħeltu hija brand tal-Vibet li riedu jittestjawha hawn Malta. Wara li ttestjawha għal sena qalulna isma' nippreferu li jkun Vibet. din is-sena. Fil-fehma tiegħi, għax forsi da, però però ħa nfaħħarkom, jiġifieri naħseb l-iktar isem trendy fil-fehma tiegħi, Yo-Health. Ma ma daħqlix mill-ewwel. Jiena jiena għalija jiena għalija jista'. It sounds cool, Vibet. Jiena għalija jista'. Jien kont naqbiżha. Jiena għalija jiena għalija jista' jsemmew li li jridu laqgħu li jagħtu l-flus lill-klabbs, jiġifieri dak dak l-importanti. Le ma naħseb l-image din is-sena issa ħa tibqa' waħda konsistenti għal li ġej, Din is-sena wkoll ħa jkollna trofew ġdid, kalla jrid, jiġifieri għax spiċċa l-kuntratt bit-trofew eżistenti, naħseb li ħa jkun trofew ikoniku ħafna, kif kienu jiftku bina forsi biċ-ċurkett meta introduċejnieh, issa żawha fil-World Cup. it-trophy ta' din is-sena mhux ħa jkun trophy, ħa jkun platt bħal tal-Bundesliga. Bħal tal-Bundesliga bil-. Bħal tat-tennis. Imma ejja ngħidu l-Bundesliga ħa jkun ibbażat bħal tal-Bundesliga li ħa jkun hemm l-ismijiet tal-players tat-timijiet li jirbħuha. Id-design u l-logo ta' dis-sena bil-falkien u dal-affarijiet. Eżattament. Li issa ħa jkun hemm xi ħaġa iktar ikonika u li tagħrafha mal-ewwel illi ħa tiġi introdotta bl-istess mod, jiġifieri l-idea hija dik tal-Bundesliga. Jiena li tiskantani inti u n-nies qed jitkellmu dwarha, forsi hawn qbiżni għal kollox. Però fuq Joseph Muscat rridu nitkellmu. Ħażin. Int personali, Le, inti kont bniedem li ftit ikun hawn fid-dinja bħalu. Ġejja Dara, ġejja Dara, ġejja Dara, isma' hekk ma ġejniex inbiegħu l-ġelat. Kont kapaċi li b'moħħok toħloq, tiġbor poplu warajk. Issa, għamiltha fil-poliedka. Tibżax, għamiltha fil-poliedka bil-provi. Min nikdeb xejn, bil-provi għamiltha. Issa mhux fuq il-poliedka. Issa f'daqqa waħda, Joseph Muscat mar fuq il-futbol. U għamilt xi ħaġa oħra differenti. Jien personali, Qed tgħid fiex kien ikollu ħin? Il-ħin kollu mqabbdin miegħu minn hawn jew minn hemm. Ed għandu ħin jaħseb fuq il-futbol differenti, imma ħadd qatt ma għaddielu minn moħħu. Sebgħin sena nara l-futbol, qatt ma għaddietli biċċa minn moħħi, jien u l-oħrajn. Issa, mur fit-triq, u żgur li smajtuhom, inti Rodney smajtha żgur, żgur, kulħadd jgħid, imma Joseph sa jibqa' hekk? Jose, Hemm min isemmi l-pulika ta' Ajarura, ma dikha mhux se nsemmiha jien, m'għandix x'taqsmu, trid taraha inti. Le, imma hawn min qed jgħid, sa jidħol għall-President tal-MFA, qed tissemma' ħafna. Ħa jmur, ħa jidħol fil-FIFA, fil-UEFA. Qed jissemmew ħafna. M'għandi ċans. Għandek dawn l-affarijiet f'moħħok? M'għandi ċans għall-ebda waħda minnhom. Kollu ssib ċans. Kollu ssib ċans. M'għandix ċans, imma jien din din. It-tfal kibru issa. Qabad nitbuh pus. Qabad nitbuh. Imma jsemmu għanjiż. Vera. Ħa ngħid din, ara. Jien nemmen illi l-mod jien qiegħed hemmhekk għax hemm tim li jsostnini warajja. Hemm Alan, Hemm in-nies li jieħdu ħsieb dan il-podcast, hemm il-klabbs. Nieħu pjaċir ħafna li l-klabbs tawni l-fiduċja tagħhom sħiħa u moħħi huwa totalment immirat lejn il-klabbs. Nemmen li l-MFA trid tieħu issa d-direzzjoni li għandha bżonn. Imma l-poplu jrid iżjed minn hekk. Eħe, ma ma naħsibx li jien naħseb biex tkun President tal-MFA jrid ikollok 100% focus fuq l-MFA minn filgħodu s-, jiġifieri naħseb tant qegħdin f'mument kritiku illi ma tistax tagħmilha la part time u laqqas li tkun figurehead. Jien m'għandix dak il-ħin onestament. UEFA, FIFA? Ma naħsibx illi nħares. Tara dik iċ-change fl-MFA imminenti għax jiġifieri between the lines? Dak jarawha l-MFA imma naħseb l-MFA huwa ċara fejn fejn fejn sejra u d-relazzjoni tagħna mal-MFA kif dejjem ngħid, qisna żewġ għarajjes. Ġieli niġġieldu u dik u ġieli nitbewsu. Taqbel ma' MFA Infantino? Ħa ngħidlek. Le, le, sekonda, għax il-mistoqsija għamiltha fast wisq. Infantino hemm ħafna affarijiet. MFA ħa nib- ħa nipprova nikkoreġi l-mistoqsija. Il-mistoqsija tal-Buz, u mbagħad Infantino nitkellmu fl-aħħar biċċa. Eh. Taqbel li l-MFA endorsjat jew tat fiduċja f'terminu ieħor ta' Infantino bħala President tal-FIFA. Imma dan għamluha l dan għamluha l-associations kollha. Imma hu fehmek imma n-nies irid irid jinftehmu man-nies. Mela, insomma, l-MFA għamlet dan sa fejn naf jien kienet waħda mill-aħħar illi bagħtet l-ittra u bagħtuha l-federations kollha tal-Ewropa qabel ma nqala' dan kollu. Il-kjas tal-privatizzazzjoni. Jiġifieri mhux kwistjoni jiġifieri li l-MFA għamlet xi ħaġa ħażina jew le. Jien fuq ta' fuq li ġara fuq ta' Infantino ħa niġi fuq il-konklużjoni imma mbagħad ngħidilkom għaliex. Kellu l-endorsement tal-CAF u tas-South American Federation u xi tliet pajjiżi oħra. Mela, jien għalija ta' Infantino issa għandu jirreżenja. Imma għandu jirreżenja mhux għar-raġunijiet li qed jgħidu n-nies, fil-fehma tiegħi, għal raġunijiet oħra. U ħa nasal u nasal għal. Gwadann personali ta' 30 miljun, eh? Ħarġet fuq Sport Mediaset il-bieraħ. Ma tantx nemmen hawn jien fuq Sport Mediaset. Minn dal-proġett li mbagħad sfaxxa. Jien ħa ngħidilkom x'nemmen jien fuq. U spjega l-proġett għax min ma jsegwix ma jafx x'qed ngħidu. Ħa ngħidilkom x'nemmen jien fuq ta' Infantino. Mela, il-konklużjoni huwa li għandu jirreżenja u li m'għandux way out. Imma, Ħa nibdew mill-ewwel ħaġa, x'għamel tajjeb? Il-World Cup espanduta, estiża, jien l-ewwel wieħed kont xettiku fuqha, irnexxiet fil-fehma tiegħi. Jiġifieri naħseb biss kien hemm forsi erba' logħbiet li kienu bla sens, imma l-ħolm ta' postijiet bħal Cape Verde, L-entużjażmu, jien mort nara logħbiet, l-entużjażmu li nħoloq f'kull, f'kull di, il, il-grounds kollha mimlijin. Mimlijin, l-Amerika, oh. Jiġi, le, ma, ma kinitx ovvja, kien hemm ħafna, ħafna. Kien hemm xettiċiżmu. Xettiċiżmu. Jiġifieri dak kien suċċess kbir. Ħa nibdew minn hawn. Tu, l-idea illi tal-kollok sehem tal-privat f'kompetizzjoni bħall-World Cup bħall-World Cup għalija mhix dagħwa. Imma ħa nispjega għaliex fejn nemmen li sar l-iżball. Għax hija xi ħaġa, fejn saret l-aħħar li sar? Saret fil-Formula One. Il-Formula One kemm ilu li daħal il-privat fiha ħadet spinta 'l fuq. Il-Formula One qabel kienu jarawha rġiel bħali l-iktar minn 50 sena u forsi anke nistordi wara l-ewwel dik narhom għaddejjin. Bil-veloċità. Kienet qed tmut bħala sfond. Illum jarawha tfajliet ta' sittax-il sena. Bin-Netflix, b'li jagħmlu, b'kollox jiġifieri. Bid-dokumentarji. Ħa ddaħħal xi ħaġa li hija ġdida. X'għamel żball fil-fehma tiegħi? Li mar ftehem ma' nies partikolari mhux fetaħ tender internazzjonali jgħid min huwa interessat, min ħa joffrilna l-iktar. Le, mar ftiehem ma' raġel tat-tifla ta' Trump. Dik ma tistax tagħmilha. Jiġifieri. Hu issa talab il-backing ta' Trump minħabba l-pressure li qed isir biex jirriżenja kif qed tgħid int. Ma tagħmilx sens li tmur sa ta' jiġifieri mar ma' tal-Qatar ta'. Ma tagħmilx sens li tmur direttament ma' xi ħadd meta għandek prodott bħal dak Iftaħha internazzjonalment u ara min għandu x'iktar x'joffri. Jiġifieri, jien għalija l-ewwel żball li jagħmel huwa dak. It-tieni żball li ħadd mhu qed jitkellem dwaru u li għalija huwa l-iktar punt ta' riżenja huwa li dak li żvela l-Guardian illi dan ke qed jiftiehem mas-Super League, jiġifieri ke qed jiftiehem mar-Real Madrid, mal-Barcellona, mal-oħrajn, biex Is-Super League, dawk li riedu jinqatgħu mill-UEFA u jagħmlu ċ-Champions League tagħhom, is-Super League, issir il-FIFA Super League. Global Club Competition semmew. Eħe, imma riedu jagħmluha FIFA Super League, jiġifieri f'dak il-mument inti qed tkisser il-UEFA. Hija parti mill-pika u l-gwerra li hemm ma' Ceferin u l-UEFA bħalissa wkoll. Imma ma tagħmilx sens illi inti jkollok il-federazzjoni internazzjonali tidħol f'saqajn il-federazzjoni Ewropea. Il-UEFA Champions League qiegħed hemmhekk m'għandux ikun ikollha l-ebda tip ta' kompetizzjoni mill-FIFA. Dik minnha nnifisha li ġew żvelati dokumenti fejn hu kien qed jiftiehem mar-Real, mal-Barcellona, mal-clubs il-, Kien hemm il-Juventus jidhirli wkoll. il-Juve, kien hemm il-Milan, kollha. Ħmistax il-club. Seta' kien hemm il-Bayern, ma naħsibx li kien hemm il-Bayern dak iż-żmien. Insomma, dawn il-clubs kollha li joħolqu lig għalihom li tkun il-FIFA Super League. F'dak il-mument, f'daqqa waħda, kissirt għaċ-Champions League. Jiġifieri sakemm qiegħda Super League waħedha u qegħdin jippruvaw li kellhom il-Federation, f'daqqa waħda ġiet ddaħħal Federation kontra oħra. Però anke mingħajr ma nidħlu f'dettalji hemm anke. Imma dik għalija huwa l-lok ta' riżenja fuq hemm u l-lok ta' riżenja li mar fuq xi ħadd partikolari meta għandu dan l-ass enormi mingħajr ma fetaħ għal kulħadd. Anke l-pressure internazzjonali, d-dossier li inti qed issegwi wkoll tad-Daily Telegraph u l-aħbar li ħarġet fuq il-BBC li kellu relazzjoni intima ma' waħda mill-. L-Ingliżi ma jaħlu. Jiġifieri għaddejja pressure, għaddejja pressure kbira bħalissa. L-Ingliżi, l-Ingliżi. Imma għalfejn toħroġha fil-media? Mhux għax hemm il-pressure biex itir. L-Ingliżi il-mument li ma ħadux il-World Cup u ngħatat il-Qatar. Ma ħaffru, ma ħaffruhiex, ma ħaffruhiex il-blater u mhux ħa jaħfruha lil dan. Jiġifieri dan He's a dead man walking. Min tara floku inti, tara xi ħadd? Ifhimni, qed jissemma' ħafna Al-Khalaifi tal-PSG li huwa. Al-Khalifi. Li, Al-Khalifi insomma, li għandu l-backing tal-Ewropej. Li jmiss World Cup Saudi Arabia jew 2030 jidhirli. Le, le? Li jmiss, li jmiss għandek il-Marokk, Spanja. Marokk għandek u l-Portugall ta' wara Saudi Arabia 2034. Al-Khalifi jkollu l-backing tal-Għarab, l-Ewropej u l-UEFA tibbackyah għax fil-ġlieda mas-Super League żamm żamm mal x'ismu ħa l-ECA minn idejn Agnelli. Jiġifieri li qed jissemma, issa jekk hux l-aħjar għażla jew le, ma li qed jissemma hu ma fhimni huwa interessanti imma naħseb logħob kbir wisq għalina. Kellna sajf jiena u Alan Jesmond wieħed mill-advisors tagħna, Zerafa wkoll, fejn niżlet tajjeb ħafna l-fund Initiative Distribution, Fund Distribution Initiative. Kienet tajba, il-klabbs laqgħuna, xi ħaġa pożittiva. Kif twieldet din u kemm kien diffiċli għalik u għal Ellen tikkonvinċu tnax-il klabb tal-MPL? Jidhirli l-figuri inti tafhom aħjar minni, jidhirli 150,000 qed jitqassmu bejn 54 minus 12, 42. clubs li mhumiex fl-MPL. Tajjeb fil-mezz marra. Kemm kienet kemm kienet diffiċli għalikom tikkonvinċu tikkonvinċu l-MPL li jċedu dawn il-flus jidhirli 15,000 kull club biex tqassmuhom mal-clubs iż-żgħar? Ħa ngħidlek mhux ħa ngħidlek li kienet diffiċli lanqas li kienet faċli. L-argument kien ejja ma nħarsux sal-punt ta' kemm neħirna. Dejjem noqogħdu neqirdu bħala Premier li kulħadd kontrina. Jekk dan toqgħod titħanżer. Ħa ġġibhom iktar kontri. Mhux ħa Ejja nuru illi jekk jogħla 'l fuq il-Premier Malti, ħa jgawdi kulħadd. Dik hija l-importanti u dan ngħidu għax hemm deċiżjonijiet oħra illi jekk ma neħduhomx ħa nibqgħu running on the spot. Jiġifieri din is-sena diżappunt x'ġara fl-Ewropa. Fil-fehma tiegħi. Kont ġej għall-aħħar mistoqsija, eżatt. Fil-fehma tiegħi dak li ġara fl-Ewropa għandek parti pastażata li saret mal-Ħamrun. Bir-referees. Parti oħra Kien hemm x'jgħidulu hawn logħob li, mhux logħob, draws, poloz, diffiċli li kienu diffiċli. Però ħanagħmel hekk il-mistoqsija, is-suċċess, anzi s-suċċessuni, nerġa' ngħid, f'isem il, f'isem il-pajjiż kollu għax fl-aħħar mill-aħħar jien nemmen se jkollok min, min jobgħod jew min jixtieq id-dejn lil ħaddieħor, naħseb hawn dik idea, bħal m'għandi jiena. Però naħseb il-pajjiż kollu ħa pjaċir bis-suċċessu tal-Ħamrun is-season li għadda. Kienet biss Illużjoni wara d-diżastru ta' dan l-istaġun? Le, le, le, jien nemmen illi l-ewwel nett jekk tara jekk tara kull darba x'jiġri meta tim imur tajjeb ħafna. Għenithom ftit il-fortuna. Hemm ukoll. Fit-tlugħ tal-Porto. Ejja ngħid, ma kif dis-sena daret kontrihom l-isfortuna. Ejja ngħidu, ejja ngħiduha ċara ħafna illi illi kull min huwa ta' rieda tajba kulħadd ħa pjaċir. All right? U nibdew ħaġa ħaġa. Mela, Inti żgur jekk min jsegwi jaf illi biex ikollok ċans tasal għal league stage tal-Conference League l-iktar mod mhux sempliċi imma l-iktar mod ċar huwa li tirbaħ il-league. Il-passaġġ fiċ-Champions League. Għax inti jekk tirbaħ il-league għandek bżonn tgħaddi żewġ rounds. Jekk tgħaddi żewġ rounds trid tgħaddi l-ewwel wieħed u mbagħad tgħaddi xi wieħed minn ta' wara. All right? Jiġifieri għandek erba' chances illi mela trid tgħaddi l-ewwel wieħed bil-fors. Biċ-Champions League ġa għandek. U mbagħad trid tgħaddi jew it-tieni, jew it-tielet, jew ir-raba'. Jiġifieri għandek tliet chances trid tirbaħ wieħed minn. Għall-grupp erba' hurdles jew ħamsa hemm erba'. Le, le, ma. Three queues Playoff u groups. Minti inti għandek mingħajr ma noqgħod nidħlu f'kumplikaġni. Jekk inti anke tgħaddi t-tieni round taċ-Champions League, inti hemmhekk f'dak il-mument. Garanzija. Assigurat il-grupp tal-Conference. Jekk tgħaddi punt wieħed tal-Europa League, assigurat il-grupp tal-conference. Jekk inti għaddejt żewġ punt, għaddejt żewġ punti fil, fil, taċ-Champions League, assigurat mill-grupp, anke tista' tasal anke f'tal-Europa League. Jiġifieri dak huwa l-iktar waħda ċara. L-oħrajn li jridu jgħaddu ħames rounds u ma tista' tfalli l-ebda waħda, Huwa possibbli imma mhuwiex probabbli. Xorta jista' jkollok, kellna sitwazzjoni tliet snin ilu fejn il-Hibs fil-verità ġew misruqa fl-aħħar logħba għax kienu qegħdin ċari ħafna mal-Cups minn għalija illi ħa jgħaddu u. Kienu għaddew mal-Vaduz jidhirli tal-Liechtenstein u mbagħad ġew wara. U kellhom iċ-ċans ċar u mbagħad f'ta' wara minn għalija kienu ħa jiġu ma' ta' ma' ta' ma' ta' San Marino, kellhom ċans. Kif ġew minn Floriana issa mal-Kosovo? Kellhom ċans. X'xifer jikkwalifikaw kieku ġew ma' Trapiola, ma' ma' San Marino? Imma jien din li rrid li rrid dik. Il-punt kollu anke dis-sena tax-Shamrock tal-Armenja, l-ewwel nett għax joqogħdu jgħidu ċertu nies tal-Armenja, l-Armenja huwa pajjiż sinjur, jiġifieri dawn jitfgħu flus kbar fil-futbol, imma waħda mill-affarijiet huwa li t-timijiet tagħna fl-Ewropa jilagħbu l-iktar logħba importanti, f'dal-każ il-Furjana, fl-agħar żmien tagħhom, meta l-plejers bilkemm jafu 'l xulxin. All right, jien ġbart naqra informazzjoni, mela dawn rabu max-Shamrock Rovers. L-League Irlandiż kien għaddej diġà. Il-League fl-Irlanda jibda fi Frar. Issa, l-Irlanda mhux xi pajjiż kiesaħ, għax jgħidu għax dawn ta' dawn tan-Nord fejn hemm is-silġ. Mhux veru. L-Irlanda, u qaluli l-Irlandiżi għax jien tkellimt mal-Irlandiżi, qalli għaliex għamiltuh hekk. Qaluli biex ngħaddu fl-Ewropa, biex inkunu nistgħu Ikollna iktar ċans li ngħaddu fl-Ewropa. Mela, l-Irlanda jibdew fis-sitta ta' Frar il-League. Il-pajjiżi kollha Baltiċi, li nilagħbu dejjem magħhom, jiġifieri l-Estonja, il-Latvja u l-Litwanja, jibdew fi Frar ukoll il-League. Il-Faroe Islands, li nqalgħu b'inġustizzja il-Ħamrun, dawn ilhom minn Marzu jilagħbu. Jiġifieri dawn mhux issa ħa jibdew il-League tagħhom ta', dawn jiġifieri diġà ġġeljaw. Il-Ħamrun, jiġifieri, t-tim li għadu ħa jibda l-pre-season ukoll kienu ħa jgħaddu magħhom imma dawn ilhom jilagħbu ħafna drabi mela isma' din il-Polonja diġà bdew jilagħbu fl-24 ta' Lulju. L-Armenja bdew jilagħbu fl-aħħar ta' Lulju. Il-Kosovo biss li għadhom ma bdewx jilgħabu. Parti mill-iskuża hi għax naf I know where you're going, naf fejn trid tmur b'din l-istatistika, parti mill-kritika apparti li trid iċċaqlaq l-ekosistema sħiħa tal-futbol Malti, però anke ħabba klima, għax jgħidulna kif tista' tilgħab il-league f'Lulju bla bla bla, erħielha ħa nibdew f'Santa Marija, ġifieri l-ġimgħa d-dieħla. L-Ingilterra jew partijiet kbar mir-Renju Unit inti ssegwi kollox u żżur dawn il-pajjiżi regolarment. Kellhom sajf inkredibbli mil-lat ta' sħana, ġifieri din hi skuża għax l-Irlanda jibdew fi Frar u jilagħbu f'Ġunju u Lulju u t-temperaturi baxxi, il-medja Ingliża ta' temperatura mnu jidhirli xahrejn 29, 30, 31 degrees. It-temp tagħna kellhom ir-Renju Unit das-sajf. Jiġifieri mhi skuża. Jien nifhem it-timijiet ta' diviżjonijiet inqas miċ-Challenge 'l isfel, speċjalment dawk li huma l-amateurs, jgħidulek jien fis-sajf il-plejers tiegħi Iridu jmorru l-baħar mal-familja, iridu jsiefru, nifhimhom dan kollu. Fl-istess ħin l-unika ħaġa li qed ngħid hija, jekk ma nsibux xi tip ta' soluzzjoni li tal-inqas inċaqalqu naqra d-dati tal-leak, aħna qed naffrontaw kull darba nies, timijiet, illi jew jekk ma tidinix polza tajba dawn kull tim għandhom bejn wieħed u ieħor ħmistax-il miljun li jitfgħu fil-klabb tagħhom ta' kull sena ġifieri huma ppreparati b'ċertu infrastruttura. Aħna l-iktar li jitfa' tim, żewġ miljuni u nofs, tlieta maximum li jkun li jkun tefa' ħafna minnhom jitfgħu miljun miljun miljun u ftit. Jiġifieri dawn jkollhom ħmistax-il darba aktar mill-budget tagħna. Jew inkella dawk it-timijiet li għandhom budgets daqsna jew li huma ta' mparna jkunu ilhom tliet xhur, erba' xhur, jilagħbu diġà, jiġifieri għalihom jafu 'l xulxin bl-amment u xorta nżommu magħhom, inżommu kważi ras imb'ras magħhom. Jien ngħid li kieku l-Furjana għas-saħħa tal-argument ġew ma' Shamrock, issa Shamrock, tim superjuri, tim superjuri, kellhom player fil-World Cup ukoll, Mal-Cape Verde. Eżattament. Erbat jew wara lab magħhom ewwek magħhom l-Irlanda. Tim superjuri, imma dawn ilhom jilagħbu flimkien minn Frar li għadda. Kieku l-Furjana qegħdin b'erba' xhur esperjenza ta' xulxin. F'dal-kuntest, ħa nibdew nagħlqu, l-linja ta' ħsieb tal-MFA hija konformi mal-MPL? Le mhijiex. U nifhimhom. Għax nifhimhom li jridu jħarsu lejn l-ekosistema kollha. Hemmx soluzzjonijiet jew inċaqalqu ftit jew inkella jien naf jiċċaqalqu l-ewwel żewġ leagues u mbagħad jkun hemm xi tip ta' formazzjoni oħra ta' kif isir dan kollu. Min jaf. Li nista' ngħid biss huwa jien qed nippreżenta l-fatti għax jien li rrid li kulħadd jifhem. Issa li m'aħniex qegħdin inqabblu like with like, anke meta qegħdin immorru nilagħbu, issa jkun hemm meta l-Faroe Islands, issa ħalliha l-Faroe Islands ara kemm imxew 'il quddiem bħala tim nazzjonali, imma għandhom ħafna timijiet li jilagħbu barra, żgur. Imma qed ngħidilkom, tim Average mill-Faroe Islands, dawn żammew bl-inġus qalgħu lil Ħamrun b'inġustizzja, kieku l-Ħamrun ilhom erba' xhur jilagħbu kif ilhom erba' xhur jilagħbu d-Derg, dan tahom tlieta fil-wisaħ. Dik hija dik hija l-verità. Aħniex qed nilagħbu like it like hux. Inti għedt li dan huwa t-tielet staġun ta' din is-sistema. Ta' dal-format. Ta' dal-format. Ta' din l-introduzzjoni. Issa dan ir-riformat jekk jista' jibqa' bl-istess format. Jista' jibqa' jista' jinbidel. Wara t-tielet sena wara dan wara dan il-klabbs jistgħu jiddeċiedu li jibdlu. Jekk jiddeċiedu li jibdlu, kemm ikun baqa' għal imbagħad? Le issa irridu. Intom il-da intom il-kuntratt mill-MFA kemm għandkom? Mela aħna ħa nid le aħna. Għax in-nies għadhom qas kienu draw. Issa kif bdew jidrawh tista' tibdilhom kollox. Imma mhux dik il-din aħna aħna qegħdin kull darba nippruvaw nillimaw l-affarijiet. Issa, jien l-ewwel wieħed illi m'iniex qiegħed hemmhekk biex ngħid irid jibqa' bilfors hekk. Jien qed ngħid li li rridu jifhmu l-klabbs u nemmen li qegħdin jifhmu huwa illi jekk immorru għal format Tradizzjonali. mingħajr xi tip ta' play-offs, ħa nbatu Ħadd. finanzjarjament u ħa nbatu mill-udjenzi. Ok, forsi l-klabbs ħa jkunu iktar kuntenti, forsi ċertu supporters ħa jkunu iktar kuntenti, forsi jista' jkun. Ma jien dik il-fatt li qed ngħidilhom, isma', jekk ħa mmorru għal xi ħaġa mingħajr xi tip ta' final, mingħajr xi tip ta' playoffs, ħa jkun hemm inqas flus u ħa jkun hemm inqas. Tifhem x'qed tgħid between the lines, eh, ġifieri, ġifieri u anke n-nies hemm barra, x'ħafna drabi n-nies hemm barra għax l-MPL u qtiltu l-kampjonat u daffarijiet, ħafna nies Naħseb Jekk qed ngħid naħseb ċoċata l-għadha. korreġini, Le, le, le, għan nisem le. barra, Le, ma- forsi be- ma ma kellhomx edukazzjoni biżejjed. Mhux Illa għajmu ħankun lili ċar, ta- biżżejjed, mhux in-nisem għax iktar fuq mhux il-barra. in-nisem barra mhumiex edukati, ġifieri ħankun ċar, forsi ma ġewx edukati biżejjed. L-MPL għalihom għal Anabella u Dr. Muscat sewwa. Ejjew, mhux L-MPL problema. hija l-clubs. Mhux Ġifieri problema. l-kritika li qed issir il-formata fil-drabi għax il- il-kritika ssir mis-supporters. Mill-Keyboard Warriors, il-presidenti, li huma l-MPL, tal-Ħamrun, tal-Fuja, tal-Belt, ta' Sliema, tan-Naxxa, ta' Birżebbuġa, dawk ma jattakaw ma jikkritikawx, jiżjed kuntenti, eħ. Le, mhux bilfors kuntenti, eħ ngħidu hekk, jiġifieri jkun hemm. Kuntest ta' forma. Jew jista' jkun jgħidu nibdlu xi ħaġa. Jkun hemm dik, imma ħa nerġa' ngħid, l-issue hija jekk immorru għar-round robin, home u away, biss, ħa jkun hemm inqas flus. Il-klabbs ħa jitilfu l-flus. U ħa jkun hemm inqas attrazzjoni ta' nies. U kummerċjali wkoll. Issa jekk irridu mmorru hemmhekk, immorru hekk. Kif konna qabel. Jiġifieri jekk irridu mmorru hemmhekk, immorru hemmhekk. Anke għalhekk qed nagħmlu dan l-istudju li qed jagħmel il-Professur Marmara. Għax inti qed tgħid is-sapport, jien irrid nifhem, għax dik dejjem fhimtha jien, min, ħafna drabi min jitkellem fuq il-Facebook, min jitkellem dik, għax ħafna drabi inti tmur fuq il-Facebook biex tgħid xi ħaġa kontra xi ħadd. Jkollok ċertu rabja. Ftit li xejn tmur biex tgħid kemm inti kuntent b'xi ħaġa, tmur għal polemika. Qabel kienu intom, inti, inti m'għadek żgħir. F'għali. F'kollox, f'kollox. F'kollox tagħmel għaxar affarijiet Għaxar affarijiet, disa' tajbin, inti għandek idea wkoll fil-politika. Imma dawn fil-żmien kienu. Waħda ħażina u fuq dik jaqblu li fuq waħda ħażina. Dawn fil-żmien kienu jibgħatu l-ittri fuq ir-radio. All right? Jien il-boss tiegħi, il-boss tiegħi hekk jagħmel li nagħmillu għaxar affarijiet. Imbagħad, imbagħad kienu joqogħdu jċemplu fuq ir-radio u l-phone-ins. Issa l-bniedem jmur fuq il-Facebook. All right? Għax dik hija il-komda. Min ma għandu xejn x'jilmenta, inti tmur biex tgħid, ara kemm veru mort nikol dar-restaurant, veru kien ħażin għax għamlu hekk. Mhux ħa toqgħod tgħid, illallu kemm kilt tajjeb hemmhekk, qatt ma nins, ftit li xejn tisma' minn dawk. Għalhekk taqbel miegħi. Impulsive behaviour. Xiex? Ma fhimni, mhux kwistjoni ta' taqra' jew. Min jaqrali ma naqrajhx, ma naqrahx, jkun bela hu. Closing issa, closing. Jien dejjem inħares, għalhekk qed ngħid. Jien nixtieq nara l-maġġoranza silenzjuża. xi jħossu. Minn hemmhekk nieħdu d-deċiżjonijiet. Jista' jkun li issa, pereżempju, għas-saħħa tal-argument, all right, lanqas irrid ngħidha, ejja naraw il-konklużjonijiet, għax qed nantiċipa konklużjonijiet li jista' jkun hemm jew li ma jistax ikun hemm. Imma jien nemmen jekk noqgħod fuq il-Facebook hemm disgħin fil-mija kontra il-leak kif inhu u għaxra fil-mija favur, forsi. Nervjaz. Imma jekk taqra l-Facebook hekk hu. Issa jien irrid nara l-. It has, the percentage has narrowed. Issa il-verità x'inhi? Issa il-verità ma jfissirx, ma tfissirx illi inti għax ikollok survey jgħidlek tkun pinnur li timxi mar-riħ, tgħid din hija r-realtà. Jien niftakar għandha xi ħaġa totalment differenti. L-ewwel darba li kont rajt survey fuq żwieġ omosesswali kien 70% kontra u tletin fil-mija favur, ma jfissirx jien l-ewwel wieħed għax rajt hekk hekk mela ma naqbilx. Għax għax il-maġġoranza qal li lil Kristu qalulu salbu salbu, lil Barabba ħilsu. Jiġifieri li riedu lil Barabba, jiġifieri dak kien survey ukoll. Ma jfissirx li għamlu tajjeb lanqas. Jiġifieri dik hija mbagħad id-deċiżjoni li tittieħu. Antigone tal-aħħar. Kif se ġġibu n-nies li baqgħu mwaħħlin għaż-żnien quddiem it-TV u ma jgħidux il-verità. Mhux hekk, jien nemmen li jridu l-esperjenza, ma nemminx li hija kwistjoni ta'. Bħall-Ingilterra li semmejna qabel. Trid l-esperjenza, trid il-ħinijiet. Per eżempju, jien dis-sena ħa nerġgħu nesperimentaw fuq il-logħba tal-Ħadd filgħodu. Ġifieri, naf li hemm il-coaches jobgħoduha tal-Ħadd filgħodu. Nibdluhom. Il-logħba tal-Ħadd filgħodu, per eżempju, Ħa nagħmluha wkoll u kkonvinċejna t-timijiet għax hemm iktar flus fija. Tgħidli kif hemm iktar flus fija? Minħabba t-television u minħabba l-online betting companies. Minħabba l-online betting. Għax fil-ħdax ta' filgħodu tal-Ħadd m'hemm xejn fuq xiex tibbettja internazzjonalment. Dawn il-lagħba li jkollhom kilba biex jilagħbu minn filgħodu ma li jqumu. Mhux bilfors. Ikollhom logħba fuq x'jilagħbu. Mhux bilfors, mhux bilfors hija kwistjoni ta' kilba jew hekk. Imma bħala prodott, anke f'time zones differenti, Fil-qasam kummerċjali, fil-qasam tal-istock exchanges, jeżisti dak li jgħidulu d-downtime. Jiġifieri bejn li jiftaħ New York, l-istock exchange, bejn li jiftaħ Tokyo, bejn li jiftħu l-Ewropa, f'dawk il-mumenti jiġu mċaqalqa madwar id-dinja biljuni ta' flus, all right, li jkollhom bżonn post fejn jaqilgħu xi ħaġa. Aħna rridu bl-istess mod nidħlu f'ċertu f'ċertu slots. Il-ħdax ta' filgħodu il-Ħadd jew fl-għaxra ta' filgħodu m'hemmx prodott tal-betting internazzjonalment u waħda mill-modi ta' kif qegħdin nippruvaw inżidu aktar flus, inti staqsejtni fil-bidu kif qed taqlgħu iktar flus, huwa li nitfgħu dak il-logħob biex inkunu nistgħu nattiraw aktar sponsors. Anke minħabba time zones differenti wkoll. L-esperjenza tiegħek bħala Prim Ministru u l-ekonomija biex tmexxi l-ekonomija ta' pajjiż għenitek biex dak il-moħħ tħaddmu għall-ekonomija tal-futbol għall-futbol Malti. Imma bis-saħħa tal-klabbs. ħadd bis-saħħa tal-klabbs għax għax għax li kieku għax li kieku. As Prim Ministru waħdek ma tagħmel xejn. Il-finanzjament fil-futbol daħal. Jiġifieri l-futbol. Jien dejjem hekk ngħid, jiġifieri mhux mhux Joseph, jiġifieri l-futbol in ġenerali llum il-ġurnata, b'kull rispett lejn dixxiplini oħra, t-tennis, il-baseball, il-basketball, whatever, dak huwa sport, dik hija dixxiplina sportiva. Il-futbol sar iktar industrija mill-isport, jiġifieri l-futbol tant daħlu finanzi fih, tant kiber, tant qed, semmejt inti stess, World Cup estiża bi 48, possibilment ikollna 64 nazzjon. Mhux bilfors kollu tajjeb, imma fil-verità il-UEFA minnhekk in-nies toqgħod tara kull darba kif qed jiżdiedu il-liċenzjar tal-UEFA, ok? Jiġifieri tibda tara kemm għandek bżonn coaches. Jidhirli li hemm issa waħda minnhom huwa li jekk għandek il-head coach bil-licence A ma jistax jkun l-istess bniedem li jkun responsabbli min-nursery. Kemm għandna licence A licence hawn Malta u ta' it-top licence? Għandna problema. Għandek ħafna riġidità wkoll. Għandna ħafna requirements. Requirements. Għandek ukoll. set jikber. Għandek ukoll. Għax għandi dubji, jien għalija dak huwa internazzjonalment. Importanti ħafna. Bħala tim nazzjonali għandna iktar ċans illi we bridge the gap fil-futbol tan-nisa fi żmien qasir milli fil-futbol tal-irġiel. U anke għalik nagħmluh fejn jarawh in-nies. Alla jrid. Għandek l-issue tal-UEFA wkoll għax Sofra minnha dawn l-aħħar tliet snin il-klabb li taf inżomm miegħu hi l-Aston Villa, il-PSR, il-Profitability Sustainability Report, u li hija xi ħaġa li l-UEFA toqgħod attenta ferm mal-klabbs fil-Member Associations tagħha biex ovvjament iżommu l-finanzi fil-bilanċ. Ħa ngħidilkom jien x'nixtieq, inti semmejt il-futbol tan-nisa, kemm fgħall-futbol tan-nisa kif ukoll għall-futbol taż-żgħar, jien taf x'nixtieq nagħmel u bil-ground il-ġdid forsi nkunu nistgħu nagħmluha, illi qabel il-logħob tal-Premier, ikun hemm il-logħob taż-żgħar. Jew tan-nisa. All right? Illi. Aħjar mhux jagħti kanta. Illi, illi, illi jiġu, illi jiġu n-nies flimkien illi inti għandek u anke dak li jkun, anke dak it-tifel, anke dik it-tifla, anke dik il-mara, dak whoever, inti qed tilgħab fl-istess stage illi m'intix qed tilgħab fi ground illi forsi mhuwiex up to standard. Se kemm it-tfal tagħhom. To be fair kellna, to be fair daħlet dak l-esperiment is-season li għadha l-MFA bil-final tal-Jubilee Cup. Tajba ħafna. Kellek il-Imġarr u l-Ħiebs u mbagħad warajha kien hemm il-final tal-irġiel. Jien nixtieq, jien nixtieq jekk inkunu nistgħu, jekk inkunu nistgħu, mhux meta jkollok final biss, inkunu nistgħu nagħmluha aktar u bis-sintetik iktar u iktar, li tal-inqas jkollok qabel l-ewwel logħba jkun hemm logħba oħra jew xi ħaġa minn logħbiet ta' iżgħar fl-età, whatever, anke tal-futbol. Lower age groups u l-age groups iżgħar. Ħalli inti ddakkar aktar. Jismgħu l-għajjat. U tagħmel l-istess. Wasalna fl-aħħar. Why not? Iva. Interessanti naħseb kienet. Ħafna sa. X'taħseb? Tina rating, Simon, tina rating. Xiex, one on ten? Grazzi John, għandek closing minn ħadd, għandek closing? Closing, grazzi Doktor Muscat, Joseph, ħabib tagħna, però ovvjament jiena taf x'ngħidilhom, jiġifieri meta jgħiduli, iva Joseph, ngħidilhom privileġġ ikollok lilu bħala boss, jiġifieri dixxiplina u way forward, timxi 'l quddiem u jalla l-ħolm li għandek għall-futbol Malti jkompli jsir realtà. Grazzi John, Simon Abela, Andrea, Luke Zerafa, O'Reilly's Buġibba, Stepping Stone Buġibba, Maypole, l-isponsors tagħna biex Polemika Football Podcast ikompli għaddej, ibqgħu magħna, il-kampjonat kif kien jgħidilhom Alla jaħfirlu Maurizio Mosca, Bo, bo, buon campionato a tutti! Imma dak u kien x'jaqta' bil-pendolino. Bil-pendolino. Il-kampjonat, tqisu dal-podcast episodju għaxra, ħireġ lejlet il-bidu tal-Vivet Malta Premier,